Welcome to Captain SABC Livhu Online TV. Hodela ila ine vha khou i vhona kha background ndi hodela ya Vunzhilinzhili i ḓivheaho sa MGB Hotel i wanalaho ku ḓoroboni kuṱuku ku ḓorobo kwa kale vhukuma kune a ku khou bvelela ku ḓorobo ku kwavha ku na mbudzi nnzhi vhukuma dze magula vha ri vha tshi swika vha mbo ḓi tou shuyela Hodela iyi i dovha hafhu ya vha nnḓanyana zwiṱuku ha ḓorobo ya Ṱhohoyanḓou, ḓorobo ine ya khou bvelela vhukuma, ine ḓorobo iyo zwa zwino ri tshi khou amba yo tou pfi nga vhatukana vha Ngudza, vhatukana vha u foda khathihi na vhatukana vha Manini vha dziṱiroli. Hodela ya MGB yo tingwa nga mashango kana mivhundu ya Mavu Matswuku, afho hu katelwaho Magidi, Mmbaleni, Tshivhulani, Mbilwi, Ngovhela khathihi na Maungani zwine zwa ita uri i vhe challenge kana khaedu musi dzi mvula dzi tshi khou na hezwi ndi nga murahu ha musi vhulanguli ha MGB Hotel vhu tshi khou sumbedzisa uri musi mvula i tshi khou na vha shumisa ma 25 litha a ṱahe u kiḽina ngilasi sa izwi vhadzulapo vha nga tsini zwine vha ita hu ya vha dzhia zwinepe ngilasini vha fhedza vha huma a si kale kale i tshi khou tou bvo shoma kha facebook ngei muṅwe khomba a posta tshinepe tsha musi o ima ngilasini a fhedza a ṅwala uri arali no ane tshi khou pfha ungari u fhambana na nṋe zwi ḓo imisa vhutshilo hanga tono hangwa Ex yawe o mbo ḓi ya nga fhasi a comment uri ngavhe ngilasi yo ya MGB tshi to vodzhomela no ima nga nṱha. Vhulanguli u bva MGB vha khou sumbedzisa uri nḓila yo tswukaho a huna na nthihi yo ya dzi rumuni. Vha ri tshe hodela iyo ya vha hone a hu thuvha na muthu na muthihi o no dzhiaho selfie a nga ngomu rumuni a uploader. Fhedzi dzi selfie dzo ḓalaho ndi dza ngilasini tshe ho no ṅwaha wa thoma hu tshe ho tou vhonala muthanga muthihi fhedzi o zwi kona u ya a ima ngilasini a dzhia tshinepe nga maanḓa ane a vha nao a fhirela zwiḽiwani nahone a dzhia zwinepe ramabindu papathile fhedzi avha vhaṅwe a vha khou swika na zwiḽiwani kha vhasidzana ro wana musidzana muthihi fhedzi ane a vha Ringa Rina we a zwi kona u ya dzhia tshinepe a ngilasini, a shumisa foso a fhedzisela u swika na zwiḽiwani. Fhedzi hu na mavharivhari kana mavhevhe a uri u khou ṱoḓiwa nga vhafumakadzi vha kiḽaba ya Tshaulu zwa uri u khou ṱoḓelwa mini a vho ngo tenda u bva mulomo. Hodela iyi ya MGB ndi iṅwe ya dzi hodela khulusa fhano vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo. ine yo vhewa kha tshiṱiriki tsha Vhembe. Vhulanguli vhu ri ngo tou ḓiṱukufhadza kha vhoṱhe vhane vha khou ṱoḓa u dzhia zwinepe kha vha ye thavhani vha litshe u shumisa hodela sa wolbena yo dzhiela zwinepe. Vhadzulapo vha Magidi, Mbaleni, Tshivhulani, Mbilwi, Makanga, Ngovhela, khathihi na maungano. Vhulanguli vhu ri a ri nga ḓo ri a ni ri funi nahone a ni ri sapoti arali na sa ḓo dzhia dzi selfie nga tou ḓiṱukufhadza tendani uri arali ni sa khou afoda a ni afodi dzhiwani zwinepe madenndeni vha ri ri ḓo livhuwa nga maanḓa arali muṅwe na muṅwe a tenda uri hune a afoda hone a ḽe hone a fhedza a ḓifode a hanefho MGB zwiḽiwa zwayo zwi a farea. Hafha ri khou amba nga ribsi tharu na matshipsi a 6 na 500 mili ya khene zwine vha vha tshi khou zwi wana nga tshelede ṱhukhu vhukuma, ḓana na mahu mavhili na nṱhanu ine ya vha R250. Tshee hoyu ṅwaha wa thoma a hu na na muthu na muthihi. ane o no ḓi dzhia selfie a i uploader a nga ngomu dzirumuni dza MGB. Fhedzi ngilasini na dzi check in ndi nnzhi vhukuma. Vha sedza mivhundu yoṱhe ya nga tsini na dzi nnḓu dza hone dzo kuna. Zwa uri uri vha ḓi wane ṱhamusi vho ḓi dzhia selfie nga ngomu MGB hotel hu khou konḓa mini? a hu no no ḓivha u bva kha ramafhungo wavho a vhigaho a sa dzhii sia captain sabc livhu online tv ro vha ri tshi khou vha vhigela ri hanefha ṱhoho ya nḓou unit d kha background ya mgb hotel ndaa